Is-seba' jum fl-ottava tal-Milied. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwann, kapitlu wieħed, versi minn wieħed sa 18. Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma' Alla, u l-Verb kien Alla. Hu kien fil-bidu ma' Alla. Kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru. Kulma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl idda fid-dlam, imma d-dlam ma għelbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xhud biex jixhed għad-dawl biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixhed għad-dawl, dak id-dawl veru, li jdawwal kull bniedem, huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja, u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux. Ġie f'daru, u niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh, tuhom is-setgħa li jsiru ulied Alla, dawk li jemmnu f'ismu, li twieldu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni ta xhieda fuqu meta għajjat u qal, Dan hu li għalih għedtilkom, Jiġi warajja, imma hu aqwa minni, għax kien minn qabli. Għax mill-milja tiegħu aħna lkoll ħadna grazzja fuq grazzja. Alla ta l-Liġi permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħew permezz ta' Ġesù Kristu. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma għarrafulna l-Iben il-waħdieni ta' Alla li hu fi ħdan il-Missier.

Ġwanni jiddeskrivi 'l Ġesù bħala l-kreazzjoni ta' Alla, dak li jagħti l-ħajja, dak li jagħti d-dawl, il-Kelma li ġiet fid-dinja f'forma umana. Ġesù huwa l-għerf u l-qawwa ta' Alla li ħalaq id-dinja u jżommha, hu li ħa n-natura umana biex ikun jista' jwettaq is-salvazzjoni tiegħu għalina. Ġesù sar tassew bniedem filwaqt li baqa' tassew Alla. Ġesù verament l-Iben ta' Alla, li filwaqt li baqa' Alla u l-Mulej sar bniedem u ħuna. Minn żmien l-appostli, il-fidi Nisranija dejjem insistiet fuq l-inkarnazzjoni tal-Iben ta' Alla, li deher fil-ġisem, kif jgħidilna San Ġwann fl-Ewwel Ittra tiegħu, kapitlu 4, vers 2. Jekk irridu naraw il-glorja ta' Alla, irridu narawha permezz ta' Ġesù Kristu. hekk kif insibu fit-Tieni Ittra ta' San Pietru, Kapitlu wieħed vers erba', Ġesù ħa sehem fin-natura umana tagħna biex aħna nkunu nistgħu nieħdu sehem fin-natura divina tiegħu. Il-pjan ta' Alla għalina, anki sa mill-bidu tal-ħolqien, kien dak li aħna nkunu magħquda kompletament miegħu. Meta Ġesù jiġi, Alla jkun magħruf bħala Alla u Missier ta' Sidna Ġesù Kristu. Meta aħna ningħaqdu ma' Kristu, Alla jsir Missierna wkoll u aħna nsiru lkoll uliedu subien u bniet.

O Alla setgħan u Missier id-dawl, il-Kelma eterna tiegħek ġiet hawn fostna fid-dinja fis-skiet tal-lejl. Iftaħ il-qalb tagħna ħalli aħna nirċievu l-ħajja li hu ġie biex jagħtina. Għażiża Marija, kabbar fija x-xewqa li nara lil Alla u li nagħraf il-pjan tiegħu ta' mħabba għalija. Agħmel li jiena ngħix b'din ix-xewqa hekk li nwettaq ir-rieda tiegħu ħalli meta jasal il-waqt jiena wkoll nintela' bil-glorja u bil-paċi dejjiema tiegħu fis-saltna ta' dejjem fis-sema. Ammen.